איך שטיי דא אין פראנט פון איינע פון די וועקעישאן הייזער דא אין קאסא גראנדע אריזאנע, איך וועל ענק ווייזן וויאזוי ס'קוקט אויס אינסייד, גרייט פאר איינער וואס וויל קומען דא אפוויילן פאר אפאר טעג אין הנאה האבן פון די לופט און אלע בענעפיטס וואס זענען דא אין קאסא גראנדע אריזאנע. ס'דא אזויפיל מענטשן וואס לעבן א טייערע לעבן אן קיין מנוחה אין אנדערע פלעצער און זיי קענען האבן א הויז מיט רחבות. לאמיך ארום ווייזן די הויז אז צו זעהן וואס פאר א מין הויז דו קענסט ארויס דינגען און זיין דא פאר א שטיק צייט אין אריזאנע פאר אפאר טעג פאר א שבת, דא האבן אונז די דיינינג רום פון די הויז ווען צו האבן די זייט האבן אונז די קיטשען דאס איז א כשרע קיטשען א סינק פאר מילכיג און פליישיגס. אנגעגרייט פאר שבת א האט פלעיט, א אוון וואס איז כשר, און דא האסטו א קלינע פרידזש און פריזער גרייט צו נוצן, טעפ, אלעס כשר, דאס איז פליישיג. א בעטי קראקער אויב ס'פעלט אויס. לאמיר ארויסגיין דא צו די פאול און זעהן וואס מ'האט דא ווען מ'דינגט אזא הויז, די הויז, יעדע הויז איז אנדערש, ס'דא הייזער מיט פאולס, אן פאולס, ס'דא הייזער מיט א שוויץ, אן א שוויץ, די הויז דא האט א א גריל מיט א אריינגעבויטע פרידזש וואס איז כשר, איינער וואס קומט מיט א קינד קען האבן די בייק, דארט קען מען זיצן. האסט אזא געשמאקע פול מיט א וואטערפאל, און דאס קען זיין א וואקעישאן הויז, און איינער קען קויפן א הויז וואס איז ממש אזוי ווי דעם, און לעבן א רואיגע מנוחה'דיגע לעבן, און נישט אזוי טייער, אז מען ספענדט שוין יא געלט זאל מען שוין ספענדן די געלט אויף א מנוחה, מיט א רואיגקייט, קאנעקטן מיט די פעמילי, מיט די קינדער. און געב א קוק, דא האסטו טייטלען. די אונער האט מיר געזאגט אז ער האט שוין אפאר מאל אראפגענומען טייטלען וואס זענען געווען גוט דעלישעס. און די פריערדיגע איד וואס איז איינגעשטאנען אין די הויז האט געמאכט שלוח הקן, און די סגולות אויף דעם ווייסט יעדער איינער, סאו ס'איז א עקסטרע אפערטוניטי אין אריזאנע ווי די האסט אזעלכע ביימער צו מאכן שלוח הקן. לאמיר ארויף גיין אויבן דא און זעהן וויפיל בעדרומס אונז האבן און וויאזוי ס'קוקט אויס. ס'איז זייער א קאוזי הויז דאס איז אפנארמאל קאוזי. אקעי דא האבן אונז איין בעדרום. נאך איינס. מ'קען דא קומען געהעריג מיט א משפחה. מ'קען קומען אליין א קאפל. און אדער קען מען קומען מיט א משפחה. האסטו א. פול בעדרום, דו האסט א גרעסערע בעדרום, נאך א קאוטש, מעסטער בעדרום, wow wow דאס איז גרויס, זייער קאוזי זייער קאוזי, סאו האמיר דא א פול בעדרום, אוי העלא האו אר יו.

דזשאסט אריינגעלייגט יעצט ווען מ'האט איבערגעמאכט די הויז, ס'דא מענטשן וואס האבן מורא פון קארפעט. עס איז פריש, פריש, קלין, געשמאק, און אגעין, קאוזי. און די הויז ווערט געמענעדזשט דורך אריזאנע קאושער ריזארטס, קענסט ארויפגיין אויף אריזאנע קאושער ריזארטס דאט קאם, אדער אויפן וועבסייט וועסטו זען זייער נאמבער, כ'וועל לייגן אונטער די ווידיאו זייער נאמבער און מ'קען זיי רופן און טשוזן איינע פון די הייזער. ס'דא אזעלכע מענטשן וואס ווילן קומען צו אריזאנע פשוט אויסצוטשעקן די פלאץ. זיי קאנסידערן מופן און זיי ווילן עס אויספירן למעשה און זיי ווילן נישט אינוועסטן אזויפיל געלט אין א וועקעישן יעצט, פארדעם האט אריזאנע קאושי ריזארטס אויכעט עוועילעבל א מאטעל סטייל פלאץ ווי מען קען איינשטיין, ס'איז אזעלכע סוויטס אין א אפארטמענט, פיין, פריש, אויפגעפיקסט, און דארט קען מען וויילן פאר אפאר טעג און זיך אומקוקן אויף די פלאץ און זעהן צו קאסא גראנדע איז דיין פיוטשער לעבן. און צוזאמען וועלן מיר יעצט השם מאכן א עקסטערע ווידעא פון די מאטעל צו קענען זעהן ווי אזוי יענץ קוקט אויס.